Hai selamat kita betemu baru ba cerita Pujau Lemau ke sekali tu nyadi aku berengkah ngena tusun ti ke semilan belas. Nya nama berita kita peninga udah kita ninga ke tusun ti ke lapan belas nya tadi lalu aku arap ka kitai ke sekali tu Ninga ka cherita tu ke ujung agi lalu begeni ko gaya utai ka dikenang dalam tusun ke ke semilan belas tu au dinga manah ka neh ya enggai ka kita nya tadi enda ampit enda tingat ka utai ka dikenang dalam cherita Bujang Lemau kitai ka sekali tu. Nyadi tempat ke alai buluh pengerindu nya tumbuh enda manah utai dia. Chukup manah. Enda nyemu aku nyerita ngagai seduai agi lebih ari nya. Empa pemanah utai dia da baruh hari tu. Ka ba aku cherita orang sagi agi utai idup datai ba endur nya rembus dia. Endang enda tepulai kediri agi. Sigi parai mati dia. Tambah mega betentang enggau bukit Kong Kemoa enda tunga kebuluh pengerindu nya. Nya menua ke dikumbai orang Tanah Palai Tapang Bekumbai. Nya alai orang ke udah meda ku cherita nya dah. Lebak enggau parung entara kaki bukit Kung Kemul enggau Tanah Palai endang tau penuh laban karak tulang jelu enggau tulang mensia iya ke parai tepagang lalu tepekul ba endur nya enda ulih mulai kediri nama udah datai dia. Nya alai menua nya enda tau uji ngapa ngerembus kediri ke iya enti ukai ari asuh antu. Ukai ari asoh Petara. Pia ko Ujang Lemau madah ka anak iya dua iko ento adi ngajar seduai iya. Mayuh amu te bukai ida padah ke iya ngagai seduai menyadi nya tadi. Nyelai udah nya tadi minah sida tiga menyanak iya ari Bukit Kelibun Ambun nya tadi. dia seduai menyadi nya lalu dibai apai seduai nuju menua ngagai tunga matahari duk. Seduai menyadi andang nadai nemu kuyang tunga menua tak semina nitih ke apai seduai ba hari hari hari hari. Menua apa menua nama dini kati enda nemu seduai iya. Tang meh tulang seduai nadai berasai lelak perut nadai berasai lapar. Tang baka nya bari ari-ari pei seduai iya. Tinduk nadai berasai pedis pei seduai iya. Taja terubah tempat ke alai tinduk tadi tak semina asai ke meluku sebarang endur sebelah tanah sebelah tisi bandir. Tang meh nyau jauh malam deh dia seduai menyadi ngan tadi tang asai ke tinduk dalam rumah. Chuku memagang utai dikena dalam rumah nya tadi. Bisi panggal meh nya, bisi pua meh nya, bisi tikai. Nadai utai ngachau. Au, pei seduai iya. Tang lebuh nya dani pagi dia seduai ngasai kediri tinduk ba sebelah selepa bandir baru ka. Au, tegali sengapa sebelah tanah ga. Begulai ngapai seruai ira bujang lembah oi tadi. Nyau nyelai utai ke dasai ke seruai mih ati. Nyau ke puas sida menyanak ke mindah kin ke iya bejalai dia sida iya rembus bejalai umai orang. Sida perlu masuk ke engka rabun laban angi ke betemu enggau orang ke mansang tauka pulai ari umai nya. Nyadi ari maya nya tadi nyau deka ngalih nyalai enda tentu lama nama nya tadi udah nya tadi dia deh sida tiga nya nya ke nengah jalai nya dia sida punya rembus ba sedarai umai. Datai dia dinga kenu nyawa mensia meh ko nya panjung sida enda nemu agi balik sida tiga ke baruh. Dia sida iya meda orang tak benung bamuk bepantap bebunuh orang nya tadi. Tang enda nemu bagi sida nya nyadi dipelaba ke Bujang Lembau orang ke datai nya tadi enda ngalah ke orang benung ugal. Iya ga taun maya nya da benung ugal menua ori nya. Taja pan nyerka ujung-ujung meh. Nya beku cherita orang ke bepantap da baruh dian tadi iya enda temu tunga agi pemendar sida belabang pangan diri. Buk nya lemau lalu bejaku enggau anak iya, Anak, tu meh maya seduai nunjuk ke bulu seduai. Seduai enda tau enda belajar nampi utai ke pedis sereta ngat. Laban ti enda pia kitai dikumbai orang ukai anak lelaki. Seduai nurun ngagai munggu nyi nyin bah munggu nyin peda seduai. Datai din legi seduai bebagi siku seduai ngagai ulu lebak nyin siku ngagai ili sungai lalu munsuh deka rari nengah nya legi sebarang sapa sida ka nyau enda tan bepatah rari sida iya. Nyadi aku ditu pemata aku seduai ari pun jalai tu. Ku Ujal Lemau madahka anak iya. Nyalai iya lalu ningkirka enkerabun ari tubuh seruai menyadi nya tadi. Dia seruai menyadi nya sama beperening pangan diri iya. Udah nya, iya seruai enda takut ingat. Kemah aku muai enkerabun nya ari seruai, awak aku ra meda seruai. Anak tusah seruai. Alai mupuk. Ku iya madah ke kilap seduai tebung. Ninga jeku apai seduai munyi nya, seduai menyadi nya pan lalu mekecit sereta lalu beranak ke baruh. Datai ba mungu enda jauh ari orang ke bepantap nya tadi, dia seduai lalu pecah dua. Kilat belanak kili lalu tebung tu belanak kulu. Nyadi bala sida ti bepantap sebarang kena tan lalu ngerarika diri. Ti sida kili lalu ditajar kilat. Lalu ti ka kulu ke sebarang ke rari kulu lalu dijamah tegong ka. Kebuah sida ai ngerarika diri nengah jalai dua bengkah nya laban semina nya aja jalai ke nyamai da tengah sida rari. Ti sida ari hari ngagai jalai umai sida lalu diperekuh ke ujan lembau ke dia nya. Neh ina. Nadai betul jalai nya betengah sida iya dah kiak ke parai kiak ke parai. Nya alai ku jerita tu ai nyau ke lama-lama sida ke udah belaban munsuh punya mimit semimit orang ke datai nyerang nya tadi lalu enggau naka ulih ngansak ke sida iya ke agi bedau, agi ngelaban. Meda baka nya dia Bujang Lemau parlu mayung. Ninga pai seduai mayung kilat seduai tegong pun mayung ka. Nya murang ke datai nyerang tu di lebuh ninga payung pa lalu begau di sida nya. Sida iya takut laban ku sida iya enti bala penguang datai. Nyelai sida perlu pechah ke dinga ni nyepambar endur sida iya ngerari kediri tang barang endur nyukul kediri rari. Sebarang kulu-kulu, barang kekili-kili nyu pelaban enggau tegung dia sida iya tadi. Barang ke rari kili betachah ga enggau kilat kulu ke belaban enggau tegung ga. Nyadi orang nadai tentu mayuh ngerari kediri nuju jalai umai iya tadi. Nya meseruai menyadi nyatuk orang dia. bisi ke ulih pantap. Lalu bisi mih nya iya kenda ulih laban orang ke lalu mayuh deh. Keda ke rari nya tadi endang nadai ati ngelaban seduai iya. Tang aja rari. Kira ke ngidup ke nyawa aja mih nya kini. Nya nya mungkin nya deh. Nya alai pedis endar deka nembu ke sida nya. seduai menyadi nya indah enda baka kitai ke ngipak jelu seduai sembarang ke nuju deh tajar deh rejang deh tumbuk seduai tang bisi ga segua um sekeda enta ditan enda ngelaban ku cerita pama ga sek seduai menyadi nya nemu deh taja pen seduai baru ngangkat ke diri bujang kebuah ke nyamai delaban seduai iya Mayuh ari munsuh ke rari nya tadi endang deh bakal nyalai nyamai deh tembu ke seduai deh entak peneka seduai anu embuk empat ari nya tadi. Iya ke jai mimpi salah uri ari munyi ke orang dibunuh seduai menyadi utai penyu sunyi udah nya nah. Ninga utai nadai memunyi agi bujang lembau lalu ngangau. Ni seduai anak, agi idup seduai? ku iya. Lik! ku siku ke nyauit dinga iya. Tu aku bedau ditu. Idup nyawa, ku siku ke dinga iya. Seduai menyadi nya pan lalu mumpung dengah seduai iya. Bujang Lemau palu mansang ngagai anak iya dua iku nya tadi. Datai dia, dia iya meda seduai menyadi sama ke kiting megai pala. Peda iya kilat bulih tiga lalu tegong pan bulih tiga ka. Eih, umas meh nya anak umas seduai agi biak tang seduai sama udah nunjukka pengering seduai. Ti baka tu, bisi amat utai dikenangi ke mensuah ila ti sida ninga rita seduai menyadi, ku Bujang Lemau madahka anak iya nya tadi. Nyadi meh iya nya dinga sida ita ke keruas utai tunga ke atas. Sida tiga lalu malik ngagai tunga nya tadi peda nadai utai. Enda udah sida ibuh. Bujang Lembau lalu melah rutan dek kena ngeringka antu pala eko uliah seruai menyadi iya tadi. Dinga ke kerus baru ga utai nya. Balik ga sida tiga. Nadai ga meda utai. Nama kini utai nya pai? pia Puku Ilat. Entah. Kada nda jelu kini. Pia papai seduai nya wan. Iya agi kiruh ngeringka pala munsuh eko ulih seduai menyadi iya tadi. Nyadi ari maya nya enda nyau ka sila undar. Udah semua pala nya ngeringka iya sida menyanak lalu deka mupuk nguing kediri ari endur nya. Baru ka nyingkang sida. Di a sida terus merup baru ke utai ari atas sida ke bediri ngan tadi. Dia sida iya bisi meda babas ke ke nama nya beringut. Jelu nganak ke randal andai kini, pia ke Ujal Lemau madahka anak iya. Arang bebup kitai tiga laban ari ke nyauka malam nya, ku iya madahka seduai tadi. Pelaba ke ukai jelu nya apai. Ti nya jelu udah iya rari ninga kitai ditu, ku Tebong madah kapai iya. Enggai nema nya pudi lah? ku apai iya nanya. Entah enda nemu. Tang utai ti ke keruska engkebut nya ukai jelu. Agi dia meda, ku iya nyaut. Iya perlu ngedarka enteran sangkuh iya sereta lalu nikam sangkuh nya ngagai tunga utai ke munyi nya tadi kilat seduai apai iya sama gegenung sereta sangkuh nya tadi terengkah dia dinga tu nyerauh utai tak munyi nyawa mensia dinga kilat enggau apai iya. Nya bula aku no kai jelu nya tadi Tentu nya munsuh nyubok kitai tauka deka ngerari kediri pia deka tebung jaku. Nya alai iya palung kecit napat ke utai ke ditikam inya tadi ngena sangkuh nya. Datai dia peda mata sangkuh nya tu betul-betul kena arung dada siku mensia. Iya alu ngirit bangkai meri nya ngagai kilat seruai apai iya Bujang Lembau ke agi bediri teget gear nganti iya dibaruh. Ooh te betetu. Amat pama nuan anak. Amat tajam pending ke mata nuan. Iya ke udah tu nadai ora bukai maya umur ditu telaban ka penyikar enggau pengelanchap nuan. Nyalai ke dudi ila ti seduai nyadi nurun ngayau, seduai menyadi ngindah ke bukai, seduai enda tau betingal. semadi menda dapat mindah. Nyadi nuan kilat nuan mah ke sapit menyadi nuan tu matak serang. Enti maya seduai menyadi bepantap ngelaban orang, nuan mua ari kanan berari. Tang nuan enda tau ngelampat tauka nyulut ari mua tegong. Sagi agi nuan ti ingat ke pantang nya, nuan enda nemu pedis. Tang enti nuan ngelanggar jaku nya, nuan empu deka tanggung pemedis diri, lalu antu ke ngarung nuan enda ulih ngemataka nuan agi, ku Ujar Lemau bejaku enggau anak iya kilan. Nyadi nuan tu pia ga tegong laban nuan enda ngamatka jaku aku suba lebuh seduai agi dikandungka indai seduai. Sebarang sapa seruai menyadi dulu basah jari ari pangan diri, dia seruai deka nyulut lalu pegari agi ba rita ba pemerani ditemu orang. Nyalai nuan udah ngayanka diri lebih agi ari kila sekumang ke ti tiga ke pejalai tu. Nuan ila deka nyadi tuai iban ke tampai ari ta je lain nama da dinga semua orang. Mayuh orang ila deka nunda deka beratika penampak ari ta enggau nama nuan anak. Tang sida nya enti iya ukai tulung kitai, ukai tulung kami, sida enda ulih. Kitai ingatka nuan enda tau jai ati. Nuan atau enda rurus lalu nemu ke pengawa nya tadi enda tau enggai mantu orang enti orang nya tusah minta bantu minta tulung pihak ke bejal enggau bejaku ngajar anak iya dua iku nya tadi seduai iya sama nadai memunyi nadai ngeretik pala munsuh ke dibanca tegong nya tadi pen lalu dipumpung iya. Nya alai nyau lebih asi ge dah ngga iya hari menyadi iya kilat. Lala nya tadi pun lalu diri engka pai iya nambah ke tiga igi iya ke udah ulih dulu agi hari nya. Nyadi iya ke bendar mun suah nya deka ngerari ke diri tang laban iya ke udah bakal ba pah tadi dia di kaki iya ke bakal nya tadi. selalu tesangkut sangkut ba utai ke kena bansa iya lebuh iya ke ngerayat mung tadi dah. Jalai ti iya bejalai ngirit diri nya utai nya memunyi. Nya ke selalu didinga Bujang Lemau enggau anak iya kekerus ari atas sida tiga tadi. Nyadi malam nya, Bujang Lembau lalu mai anak iya ti indu ba rumah iya ba Bukit Kelibu Nambun. Malam nya sepedau sida tiga iya ti indu iya lalu magi pengaruh iya enggau anak iya dua iku nya. Nama dah semua pengaruh ke dikena ngayau beri iya magang-magang. Tang nadai ke nadai ku cherita anak iya beri iya pengaruh. Iya perlu ngajar seduai menyadi nya jalai ngidup ke diri, ngasuh seduai menyadi nya tadi enda tau enda mentas siru rindu begulai ngan orang, nyaga indai seduai iya senai laban nadai orang bukai agi deka arap ke. Jalai pagi siti dia berujar lembau lalu bejaku baru enggau anak iya. Nyadi pengawa kitai ba rengatka sekali tu anak naka entu dulu sudah nyadi entu enda mulai kediri ka menua kita ka Batang Kanyau kian aku arap ka seduai enda tau enda ngingat ka semua jaku ajar ngagai Jaka disebuat ku kemari, belalauka pengawa ke dikereja seduai dua hari tu, bisi maya ku datai baru ila ngambi seduai. Mai seduai mindah ngagai menua bukai kada enda jauh agi kini. Pia mega ti sida aya seduai ari Panggau Libau bisi ngambi seduai kin, seduai anak enggai laban ngambi seduai. Nya tadi lebih agi berani, lebih agi nemu ngereja pengawa kena seduai menyadi ngidupka diri dulu ila. Pia ko Bujang Lembau ngajar anak iya dua iku nya tadi. Kati ko kenuai menyadi mulaika diri da pai? Ukai kenuai nemu menua ko kilat madahka pai iya. Ii pasal. Jalai seduai mulaika diri ngagai menua kita ke nya enda tusah nya enda enda pedih sekeba aku nya udah nibak ke batu ratai enggau batu ribut ba patung enggau ba punggung seduai. Penyawa rumah kita hari tu deh dinga pangkung tawa tang ti seduai bejalai kin enda buleh sebatang ruku endur seduai menyadi datai din agi. Datai din, pala ku ulih seduai menyadi nya lalu intu au intu manah manah ti. Kita enda tau enda nyiri ka gawai enchabuh arung udah tu ila. Ku Uja Lemau madah ka seduai iya. Iya palu angkat sereta alu. nunjuk karung menua ke patut ditengah seduai menyadi iya mulai kediri ngagai menua sida iya ba emperan dusa di Batang Kanyang. Nyin dah peda ke kitu saja kitu peda nyin. Nyin bisi pun tapang da ba tingkah tebiang nyin. Nyin tuju seduai nengeri. Bejalai seduai ngejang hari nya nuju bukit sigi nyin ka nyin aja bisi dep peda ka bukit nyin. Nya bukit ke kalai aki seduai suba deh laban bukit. Nya baruh bukit nya meh. Aku ngidupka iya. Nyadi, nyau diatu uhh kaban aku Lemambang Lanting iya madah ngaku, menua kandor Damu tu suba belaban enggau bukit nya doi. Nyadi bukit nya benama. Bukit Karo, lalu sungai nya ba uhh iya ka ditanchar nya kumbai ari Sungai Uyun. Kami suba lebuh ka masuk ngagai Batang Kanyau kian. Bedau reti dia agi nyampau ke ulu kian, ulu Kanyau kian kai. Taja kami tadi udah datai ba nanga Sungai Piang lalu beran rusa tu tadi kira bisi sejam agi mudik. Sungai Pia nya baru datai ba Emperan Dusa ti alai cherita tu nyadi. Kenyang ku iya, nyau baru diatu iya madah ka aku nya menua ke endur iya belaban enggau bala bukit ke alai Bujang Lemau nya nyau datai enggau iya. Datai pia ke ngidup ke iya nya tadi. Enti enda didup ke Bujang Lemau maya iya suba ba Bukit Karuk ba Sungai Uyut nya tadi. Engka tentara dua agi kitai damu tu. Enda kitai nemu cherita tu dah. Ku nya ku iya. Au udah nya tadi iya Bujang Lemau lu madah baru penyauh rumah kita. Ku iya hari nya nadai jauh anak. Datai din ba rumah. Ingat ke nya ku iya ari ke madah tadi deh ngasuh. Sida iya naka enda enggau ai enchabuh arung. Denya iya peluang kad nunjuk ka tunga menua arung menua ka patut dipansa seduai iya. Nyadi ba baruh bukit nya neh bukit deka dipeda tu ka tunjuk ngagai seduai nyin neh udah seduai mansa pun tapang agi nya bukit. Meh ka alai aki deh belaban enggau munsuh tadi meh iya. Seduai nitih ka pengelabuh matahari berengkah ari nya, nya baru seduai datai ba menua kita. Umbas enda seduai mepuk diatu bau laban lebuh seduai rembus ba langkau umai kita lagi aki seduai nya benung diai diatu. Ku Ujang Lemau ngajar anak iya. Iya lalu ngadu ke utai ke da bai seduai menyadi iya tadi sereta lalu nunjuk ke seduai iya jalai nuju pun tapang ke dipeda ari endur sida ke bediri nya tadi. Nya meh seduai menyadi nya tadi udah dadu ke semua seduai perlu mupuk ninggal kapai seduai dia. Lebuh seduai malik baru ke atas dia seduai nadai meda pai seduai agi. nyepi menua tu ditengyu bebali nyadi kampung puang nya udah nya dia. Lebuh seduai ke berandau mapai seduai tadi rumah meh nya dia endang tah nyengena ngena rumah alai sida ti dua malam nya semua utai dia chukup megang tang meh udah nya tadi nama utai ke dia em nya babas nya kampung puang nya udah nya. Menua pan dia tadi nyau nama nya nyau begerugu bebatu. balat betingkah. Tang taja pia, lebuh ke bejalai nya, seduai menyadi kita nadai pemar, nadai pemedis. Enda berasai alai seduai ai tadi palu rembus ba pun tapang ke dipeda ari atas bukit nya tadi. Bejalai ke anu seduai menyadi ngejang ke pun tapang nya tak enda tentu berasai, asai ke baru bejalai asai iya. Tau? Asai ka terebai, asai ka enda seruai mih adik ngan tadi laju dia endur seruai ita terengkah nih ba tisi bukit iya kalai bunyang lemau ngidup ke damu suba bukit karup nya tadi. Terengkah iya seduai iya. Ari tuchung bukit karup nya seduai iya ninjau rampa menua tunga ngagai penyundung matahari. Dia seduai iya bisi peda ka asap. Kilat sebelah Tegong lalu bejalai nuju asap ke peda seduai nya tadi. Kira enda bulih semutan ruko meh ku jerita dia seduai iya tu ngasai ke diri nyu rembus ba serarai umai sida iya. Peda penu asap ke dipeda nya tadi endang asap aki seduai iya damu. Nono utai ba ujung tayup sida iya dia. Ya. Nya alai peninga tusun ke semilan belas tu dilengka ka aku naka tu dulu lalu laban jam kitai nya nya chukup ga. Nya alai nganti kitai ke mending ka tusun ti ke dua puluh udah tu nya alai aku meri. Selamat tinggal terima kasih mari kita arap ke kita semampai subscribe cerita tu ari YouTube jalai mupuk dulu ku au nganti kitai betemu baru ba tusun ti ke dua puluh.